North American Division chunga Mizo Adventist member zong zong le America ram huam chunga Adventist thalai zong zong te in zabai in Chivei thianghlim in Krista hmingin chivei vek ule.

Kan inkhel dawn nia, ka sawm vek cho a ni. Demoy, Mizo Seven Day Adventist Kohhran ten kan lawm tak zet a cheu. Thlen lampanga harsa na awm lo ang, lo kal theih ngei in tum dawn nia. July nili kha thlenkim ni a ni anga, a zanah inhmelhriat tirna leh intihhlimna in bul kan tan anga, team building activities hrang hrang te kan nei ho dawn a ni. Tichuan a tuk July ni nga kha a khawpui fang duh tan A fan thei anga Iowa khawpui demawi hi hmun mawi tak mai ania, hmun mawi tak tak fanna tur te awm a, a kal duh tan. Tichuan, chhungte leh thiante tlawh duh tan hmun awl a awm bawk dawn a ni. Trampoline Park, Sky Zone ah va zuang duh te kan awm chuan a kal theih bawk dawn a ni. Naupang puitling tha lai kan vai kal theihna tur ninga. Tichuan, Adventure Land Park, Amusement Park, ah a kal theih bawk anga, helai hmun hi chhungkua kal duh tan pawh kalna chi a ni a, naupang atanga puitling upa thalai kan vai kan chuan theih tur intihlîmna chi hrang hrang a awm a, helai hmun hi hmun nuam tak a ni dawn a ni. Tichuan, nilai thawh tan tlaiah, July ninga tlaiah inkhawm Pathian thu a, Pathian thu zirna kan tan dawn ni. Ka inkhawm pui thupui tur chu a laia Isua. A laia Isua. A laia Isua. A laia Isua tih a ni dawn tih. Chumi awmzia chu a laia Isua kan dah lal ber dawn tihna a ni. Chu vai he inkhawm puiah hian lo kal fek turin ka sawm duh cheu a, tih takzet in kan tawngtai ho anga, General Conference a kan thalai hruaitute tichuan hemi rama kan Pastor thiam thusawi thiam tak tak leh Mizoram leh Burma lam atang kan rawngbawltu thiam tak tak te pawh lo kalin Pathian thu min zirpui dawn a ni. Tisa leh thlarauah nasa takin hma kan sawn ngei ang tih kan beisei tlat a ni. Keini Andrews University tlang Mizo zawng zawngte kan rawn kal dawn a, Chuvangin thalai zawng zawng te ka rawn sawm dun sio ni a chhan chu hun tawp ah Lal Isua in thalai te hi ni hman a duh chuvangin in puah chang u. In step hran hran a kohhran zai pawl te leh zai thiam te tha tak in rawn in practice ula concert hlim awm tak helai hmun ah hian kan nei dawn a ni hlim tak in. Adventist thalai te. He inkhawmpui tur atan hianin mithinte thinlung inhawng theuh ilangin. In buatsaih ila, taksa leh thlarauva tan laiin tunah hian lo hlan ila, chumi hunah chuan rawn kal ngei tur chauhin ka han sawm chau a ni. Tisa leh thlarau lama hlawkna ilo chan ve ngei theih nan ilo tel ve ngei dawn nia. Inkhawmpui rawn hmang ngei ngei turin kan sawm che nia. AYF inkhawmpui lo awm tur Des Moines, Iowa inkhawmpuiah hian lo kal theuh turin kan sawm a che u. Ni e, kan inhmu theuh dawn nio. Iowa, Des Moines ma AYF lu nge asi sin lo ma phia pae, a lo ngo Jesuh na ma ne phei kho pae. Mino hmuah hmuah rak tel ve, rak tel khawm ve ding in kan lo hmuak i kan lo sawm asi. AYF inkhawm pui tel ve ngei ka tum ani. Kei ni chhungkua pawh aa kal turin New York atang. kan in puah za a. Maryland lam atang pawn tha lai tha nem tak kal kan tum a. Keini North Carolina lam atang pawn a tam thei ang ber hemi khawmpui chhim tur hian kal kan tum a ni. Keini Indiana lam atang pawn a tam thei ang ber kal kan tum a ni. Tulsa Oklahoma atang pawn rawn kal ve ngei kan tum a, member te kan in hmu vek dawn nia. Keini West Virginia state atang pawn awm zat zat rawn tel thei kal ngei kan tum a ni. Kan hriat theuh angin kan chenna khawvel hi buaina hrang hrangin a khat a, intih. Intihbuaina te, inthahna, inkahna, sorkara nise politics buaina chi hrang hrang mai inhnialnain khawvel a khat a ni. Chutih rualin Setana point-a hun a tawp hnai tawh tih a hriat avangin kohhran nasa takin min bei a. Kohhran chhung hialah pawh buaina hrang hrangin Setana'n min bei nasa a ni. Chuvangin, kohhrantena kan mamawh tlan chu Isua a nia, a laiah Isua kan dah lal ber chuan, Kan mamawh ber Isua kan nei anga, chu chuan thil dang zawng zawng kohhrana kan mamawh te min rawn phu hru dawn a ni. State hrang hranga mite lo kal turin kan sawm cheu a, Pathian in remchanna te, damna leh hriselna te pe cheu rawh se.